Essalamualeýkum hormatly dostlar we tanyş bilşler! Dünýäň haýsy künjeginde ýaşaýan bolsaňyzam men siziň hemmäňize şu öňki ýaly jan saglyk we işleňizde üstünlik arzuw etýärin. Nirde bolsaňyz başyňyz dik we janyňyz sag bolsun! Biz size guwanýas sizem şon ýaly Elbetde bize guwanýan ilsiňiz birek birek hemmämiziň ýüregimiz bir, arzuwlarymyz bir, niýetimiz bir. Şonuň üçinem meň isleg arzuwym, niýetim esasy alyp barýan pikirle biziň öz türkmen sähradäki şahyrlarymyzy tanyşdyrmak we şonuň ýalylam gelejekde şehitler hakynda gürrüň etmek, pikirdeş bolmak, olary ýatlamak, we olaň başyndan geçen gülleri öz başymyzdan geçen güllerimizi sizler bilen tanyşdyrmak. Şonuň üçin men ýene bir Begmyrat aga bilen gürrüňdeş boldum, söhbetdeş boldum. Bir haýyşt etdim, şu Galkan şahyr hakynda bir gürrüň berseňiz, şu hakynda aýtsaňyz hem-de şoň goşgularyny aýdyp berseňiz has minnetdar boljak diýip. Şonuň üçin hem Galkan şahyr bilen sizi tanyşdyraýyn diýýän. Begmyrat aga söz sizdendir.
Her zatdan ilki Sopbaşjan saňa minnetdarlyk bildirýän ýene bir gezek şeýle şuny ýaly bir halk bähbitli gowja iş alyp barýaň ýagny biziň hemme ýürek duýgularymyzy şaýyrlarymyzy ýatlap ýürek duýgularymyzy halklara ýetirmek üçin ondan biziň iň bir gowy ynsanlarymyzy Adamkärçilik ynsanlarymyzy, şahyrlarymyzy, şehitlerimizi ýatlap, şony indiki nesillere ýetirmekde alyp barýan işiňde uly üstünlikler arzuw etýän hem-de saňa minnetdarlyk bildirýän şeýle mümkinçiligi döredeniň üçin we maňa-da şeýle şu gün söz bereniň üçin. Bu gün biz bir ýene-de türkmeniň bir parasatly şahyry Galkan Welleň hakynda gürrüň etjek. Türkmeniň parasatly halk şahyry Galkan Wellemi. Biz eneden, doganda gul bolmaga tugan däl, güýjümize buýsanyp, degmedige degen däl, emma welin degene biz heniz baş egen däl, eger yrs arap biri, gelse sypdyrmarys diri, gazaply naýza dözüp, gark etýäs gan içinde. Ine şu setirleri biz şo elli sekizinji, elli ýedinji ýyllar, müň üç ýüz elli ýedi, elli sekizinji ýyllar şol stadyň, kanunyň işläp duran wagty şu diwarlarda Galkanyň şu goşgusy, şu beýti hemişe ýazylyp durardy. Gaty bir Gysgadan hemme zady öz içine alýar. Şuň içinde bir hem buýsanç bar, hem guwanç bar, hem ynsançylyk bar. Ine ýene bir okaýan şony. Biz eneden dogandyk, gul bolmaga dogan däl. Güýjümize buýsanyp, degmedige degen däl. Emma welin degene biz heniz baş egen däl. Eger yrsarap biri, gelse sypdyrmarys diri, gazaply naýza dözüp, gark etýär tupan içinde. Ýazylyp goýardy, her kim şundan aljak sapagyny alardy, hem ruhlanardy, hem adamyň güýçli bolup ejizlere degmesizligine, hem-de adamkärçilikli ýaşamalylygyna, hiç kime degmeli-dä, emma degene-de boýun egmeli-dädigine şuny ýaly bir ajaýyp goşgy düşi, şuny ýazyp goýardy. Türkmen halkynyň parasatly şaýyry Galkan Welleňi Galkan teke diýerdiler, ýöne Goşguda ady Galkan Welleňi öz saýlan lakamy Galkan Welleňi. Bir müň dokuz ýüz ýigrimi dokuzynjy ýylda, ýagny şemsiýe aýtsak bir müň üç ýüz sekizinji ýylda irki döwürlerden dünýä medeniýetiň merkezi bolan Änew obasynda, Änew örän gadymy ýurt, Aşgabadyň ýokar ýanynda on-on bäş kilometr. Eneden dogýar şo taýda. Ondan soňra belli bir wakalarda Eýrana geçýär, Eýranda ýaşaýar, Jergelanda ýaşaýar, Büjürt töwereginde. Bir müň dokuz ýüz ýetmiş dördünji ýylda, ýagny şemsi bilen aýtsak, bir müň üç ýüz elli üçünji ýylda bir könelişen ýürek keseli sebäpli şo doktora barýarka Büjnürdiň bir myhmanhalaryň myhmanhanalarynyň birinde aradan çykýar Taýyr. Şol doktora barmaka. Örän bimahal aradan çykýar. Sebäbi kyrk bäş ýaşlarynda aradan çykýar. Ol häzir döredijilik işiniň gülläp ösen wagty. Eger şol adam şu kyrk bäş ýaşyna çenli ýazan zatlaryny göz öňüne geçiren, getirenimizde, şolara seredemizde, şol ýene ýaşan bolsa gör nämeleri döretjekdi diýip adam şoňa düşünýär-de. Şaýyr özüniň dogduk. Watany bolan Türkmenistanda ýaşan döwründe iki ýyl türmede ýatýar. Munuň üç ýyly göz türmede. Göz türme diýmek ýagny öýüňden kän daşaryk gitmek ýa şol obadan çykmak hakyň ýok. Şony ýaly göz türme diýilýär. Ýaşapdyr hemişe bir şuny ýaly zulum altynda. Ýagny şol döwürler stalinizm döwri diýilýär-de. Türkmenistanda ýa SSR-de, Şurewide. Gaty kän pyraňçylyk bolýar zat bile zülüm bolýar. Şol döwürde ýaşaýadygym. Onuň bärik geçen döwründe ýagny Iranda geçen döwründede Tehranda Gürgenle Maşatda üç ýyl türmede galýar. Onuň biz bi ýanky türmede näme üçin bolanlygyny düýp sebäplerini anyk bilemzok. Ýöne onuň bir syýasy sebäpligi anyk özi bellije. Mysal üçin Türkmenistanda türmä düşenligi hakynda-da öz goşgularynda şeýle setirleri-de gabat gelýär. Weleňňi derdinden bir bölek diýmiş, Süýt şeker ýerine gaýgy-gam iýmiş. Ýigrimi bäş ýaşynda zyndana girmiş, Kowmy-kardaş aglar halyma meniň. Ýagny ýigrimi bäş ýaşynda Sonra Eýranda türmä düşenligi hakynda-da şeýle gysgajyk bir Petirler görýän. Agladym indi diýen goşgunda, Kysmat boldy dagdan aşdym, Türme diýen jaýa düşdüm, Öz-özümden ýanyp-bişdim, Köýdüm diýip aglaryn men, Ýürek bagrym daglaryn men. Ýa bir de Eýranda türmä düşenligi hakynda bir işaret. Şu şaýyryň ýaňky aýtşy ýaly türmelere düşeniniň düýp sebäbini bilemizok, ýöne Men şahyr bilen oturyşmak maňa nesip etdi, öýe çagyrdym. Bir müň dokuz ýüz altmyş üçünji ýylda. Şemsi bile aýtsak, bir müň üç ýüz kyrk ikinji ýylda bile oturyşdyk, gürrüňdeş bolduk. Şonda dürli ugurlarda gürrüň beremden Türkmenistanda türmä düşeniniň sebäbini şeýleräk bir meň ýadymda galany düşündiripdi. Men şol ýyllarda Türkmenistanda bolýan edenetçilige garşydym diýýär, şu syýasy bulaşyklyk stalinizm wagtynda. Men hatda de Stalin we Beriýa alyp barýan syýasaty ýalňyş diýmäni şo wagtam başardym diýýär Altyn Arazyn açykça. Şoň üçin-de diýýär, zyndana düşdüm, türmä düşdüm diýýär. Munuň özüniň şo geçmişi hakynda-da gürrüň berdi bir gün bar, şo gürrüňinden ýadymda galany, hemişe bir neme, garyplykda geçipdir. Men Türkmenistanda dördünji klas çenli okap bildim diýdi. Dördünji klasdan soň okuwdan çykdym. Ýöne diýýär, şol ýaşlyk ýyllarymdan elime näme kitap gelse okardym diýýär. Şu türkmen dilinde ýazylan kitaplaryň ählisi diýen ýaly hemmesini okap çykdym diýýär. Hatda eýranly ýazyjylaryň-da diýýär, türkmen diline terjime etdigini-de diýýär, men okadym şo wagt diýýär. Şolar hem ýadymda diýýär. Onuň şo goşga nähil wagtsileniň diýemde şeýle sen gaty gowy goşgular goşýaň. Ony goşgy düzmegi gaty ýaşlykdan başladym diýdi. Şo dördünji klasyň başlap okap goşga diýdi gaty nemem bar diýdi. Höwäsim bar. Onuň diýdi, Bir ýaş wagtlarymda diýdi, ýetginjek wagtlarymda goşýan goşgularyma da diýdi, gaty alymlar diýdi, şaýyrlar höwäs bildirdiler diýdi. Hatda men diýdi, türmede düşen wagtymda-da diýdi, Berdi Kerbaýew zada diýdi, meniň goşgularymy halat diýdi. Berdi Kerbibaýew-de ýaşaýan döwri şu wagt. Meniň goşgularymy halat diýdi. Türmede oturan wagtymda-da diýdi, birnäçe goşgymy ýazyp äkitdiler diýip, maňa gürrüň berdi şu wagt. Onuň şol ýagdaýyny şol şahyr goşgulary şuny ýaly tizden başlap gaty ukyply adamdy. Ýöne ol şahyryň öz dogduk hem terk etmegi, Iranyň çygryna geçmegi sebäbinde şo wagtlar şeýleräk gürrüň beripdi. Ýaprak diýen goşgusynda-da bar. Ýaprak diýen goşgusynda suratlandyrýar. Şol edil Ýaprak diýen suratlarynda aýtýar, özüniň şo Eýrana düşmegini, zadyny bir şahasyndan tärip düşen bir ýapraga meňzetýär. Bir ýel geldi, tupan geldi diýýär, ýapragy göterdi, äkitdi diýýär. Ýeliň ornuna ýaprak diýýär, gidip barşynda başga bir ýerden baş çykardy, çykdy diýýär. Ýagny şonda Şu Ýaprak diýen goşgyny okanda şaýyryň bir syýasy galagoplyk, bir garma-garyşyk wagtda şu taýdan gaçyp çykarlygy Erany geçerligini şu goşgusynda belli etýär. Şaýyr özüniň elmydama şu dogduk mekanyny ýatlap, aýralyk ýyllarda mydam şoň hasratynda geçipdir. Goşgularynyň içinde belli bolup dur. Ylaýta-da, Diller oýnaýar, Ýazýaryn, Islärin ýaly goşlaryna şo gaýgy-hasratlary, Watana bolan arzuwlary, göresi gelmegi, küýsemegi Watanyny şolar beýan bolýar şo goşgularyň.